üns beriň. Häzir siz gysgajyk film görersiňiz. Indiki birnäçe minut mümkin siziň durmuşyňyzy düýpgöter üýtgedip biler. Soňuna çenli görüň.
Bu wideo bir adamyň özüniň noldan başlap döreden durmuşynyň bahasyna ýetip bolmajak tejribesi we syry hakda. Will Smidiň durmuş sapaklary. Nädip öz maksadyňa we üstünlige ýetmeli. Biziň hemmämiz Will Smidiň kimdigini bilýäris, birinji bilen nähili talantly şadyýan adamdygyny. Ol ähli teleaýamlaryň hemişelik myhmanydy. Ol ýokary derejeli intellektiň eýesi. Will Smit gatuly höwesjeňlige üns berýär. Ol haýsydyr birimiziň nämä ýetip biljekdigimiz we nämä ýetmeli hakda Hemişe aýdýar. Will Smit özüniň tejribesini ulanyp, üstünlikleriň sebäplerini adamlara aç-açan düşündirýär. Esasy nädip ol özüniň karýerasyny şeýle belentlige çykmagy başardy we men onuň maslahatlaryna beýleki maslahatçylara garaňda ýokary baha berýän. Näme üçin? Sebäbi hakykatdan hem Smitiň millionerdigi, ol hemişe öz durmuşyny gowy bilýän ýigit bolmagynda galýar. Esasan Will Smitiň aýtýan zatlary psihologlar ýa-da geňeşçiler hakda däl. Ol ýönekeý adamlara maslahat berýär we gürleşýär, soňra-da olara üstünlikleri gazanmagy arzuw etýär. Hünäriňizi we durmuşdaky ornuňyzy tapyň. Oňa ynanýarlar, ony diňleýärler we söýýärler. Ondan has köp peýdalanmak üçin bu wideony ahyryna çenli görüň. Will Smidiň durmuş sapaklary we maslahatlary. Özüňizden talap ediň. Bilýäňizmi, meniň üstünliklerimiň syry ýalňyşmasaň meniň çäksiz güýjümde. Mümkin men size tentek ýaly görünýändirin, ýöne men köp işleýän. A şol wagt bolsa beýlekiler öz ýatan ýerlerinde onunjy düýşüni görýärler. Men öz ähli wagtymy işläp geçirýän. Haçanda men ýetginjek wagtym men özüm üçin bir zada düşündim. Öz ýoluňdaky üstünliklere ýetmek üçin aňsat zadyň ýoklugyna. Siziň zehiniňiz ýitip biler, eger-de siz ony belli bir başarnyk bilen güýçlendirmeseňiz. Ýadyňyzda saklaň, eger-de siz okamana ýaltanýan bolsaňyz, onda beýniňizi täze we zerur maglumatlar bilen üpjün ediň. Eger-de size tutanýerli uzak wagt işlemek üçin özüňi düzmek kyn bolsa, onda siz hiç wagt üstünligi görmersiňiz. Sizde ony tapmak üçin zerur maglumatlar bolmaz. Üstünlikli bolmak isleýäňmi? Onda üstünlikli adam ýaly pikirlen. Ajaýyp güneşli günleriň birinde meň kakam kerpiç diwaryny ýykdy. Soňa öwrülip agamyň we meň ýanyma gelip, Muny dikeldip bolarmy? diýdi. Maňa bu tabşyryk hakyky däl ýaly göründi we men muny nädip ýerine ýetirjegimi bilmedim. Emma göni alty aýdan diwar täzeden dikeldilipdir. Birnäçe wagtdan soň maňa kakam Sen hiç wagt öz durmuşyňda muny etmek mümkin däl. Men muny başarmaryn diýip, aýtmajaňa maňa söz ber diýdi. Indi meniň size maslahatym, hiç wagt, eşitýäňizmi, hiç wagt siz muny başaryp bilmeris ýa-da men barlap göreýin, ýöne meňki başa barsa-ha ýagşy diýip aýtmaň. Eger-de üstünlikli bolmak isleseňiz, onda üstünlikli adam ýaly pikirlen, siz özüňize her gün kerpiç goýjakdygyňyza söz beriň. Eger-de siz özüňize beren sözüňizde durup we hakykatdan hem özüňiziň üstünligiňiziň kiçijik üstünlik ädimini ätseňiz, tiz wagtda siz öz diwaryňyzy gazanarsyňyz. Ýadyňyzda saklaň, hiç wagt birinji ädim ýeňil bolmaýar. Ol elmydama beýlekilere garanda has kyn. Göräýmäne ol size bolmajak ýaly görner. Ýöne eger-de öz maksadyňa ýetmek üçin gönükdirilen basyş bilen gitseň, eger-de öz diwaryňyzy her günde ýekeje kerpiç bilen gurup bilseň, Onda siz öz isleýäniňize hökman ýetersiňiz. Men beýik adam bolmak isleýän. Men haçanam bolsa bir wagt ýaşan beýik adamlara meňzejek bolup çalyşýan. Muňa nädip düşünmek? A şonuň üçinem köpçülik ýerinde ortaça bolmaga çalyşýan adamlar hiç wagt beýiklige ýetip bilmezler. Siz hökman köp adamlara öz maslahatyňyz bilen kömek bermäge çalyşmaly. Näme üçin siz ýönekeý bolmaga synanyşýarsyňyz? Näme üçin şowsuzlyk maskasynda gizlenýärsiňiz? Eger-de siz adamlaryň arasynda beýiklige ýetmän başarýan bolsaňyz, näme üçin siz wagtyňyzy gereksiz zatlara we ownuk zatlara sarp etýäňiz? Näme üçin siz hemmeler ýaly bolmaly? Siz ähli zady öz eliňize alyp, beýikligi we üstünligi, şöhratyň beýik basgançagyna çykyp bilersiňiz. Hakykatçy bolma. Hakyky arzuwçyl bol. Siz hakykaty üýtgedip bilersiňiz. Kimdir biri üçin bolmajak zat ýok. Häzirki günde adamlaryň köpüsi Hakykatçy bolmak bu adamyň gowy alamaty we äheňidir diýip pikir edýärler. Ine meselem men gündelik hakykatçy bolmagyň manysyna düşünemok. Belkem-de siz maňa aýdarsyňyz, bilýäňizmi, öňler adamlar deňziň üstünde ýüzmek bu mümkin däldigine ynanýardylar. Ýöne ine muny başaran akyllylar tapyldy. Deňziň üstünde ýüzmek bu mümkindigine ynanan adamlar we olar üstünlikleri etdiler. Günleriň bir güni ähli beýik zatlar hakykatçylar tarapyndan gazanylmaly. Eger-de ýaşaýyş planetasynda ýekeje hakykatçy bolan bolsa, onda biz hemişe häzire çenli gowakda toksyz, ulagsyz, tehnikasyz ýaşardyk. Ine şonuň üçin hem öz öňüňizde has uly, hatda sizi azajyk hem gorkuzar ýaly derejede maksat goýuň. Men bilýän, siz özüňize garaňda has köp zada ýetmäge mümkinçilik berýäňiz. Özüňize ynanyň, siz hemme zady başararsyňyz, sizde örän güýçli höwes bar, oňa çykmaga kömek ediň. Özüňe we öz güýçleriňe ynan! Eger-de men öz öňümde Amerikanyň prezidenti bolmak maksadyny goýan bolsam we men hakykatdanam öz ynamyma ynanyp, soňra öz maksatlarymyň amala aşjakdygyna ynansam, onda men Amerikanyň prezidenti bolardym. Men muny bilýän. Ähli zatdan öňürti, Siz hökman özüňiziň ukyňyza ynanmaly. Siz ýöne kandidat we prezidentlige dalaşgär bolup bilmersiňiz. Eger-de prezident bolmagy mynasyp däl diýip pikir etýän bolsaňyz, onda bu-da üstünlikleriň hemmesine degişlidir. Siz hökman ilki bilen özüňiziň toparyňyzyň ilkinji agzasy bolmaly we onuň janköýeri bolmaly, özüňiziň maksadyňyzyň janköýeri. Öz gözüňizdäki gorkyňyza serediň, bilýäňizmi? Men bir zatlar etmekden bu gorky duýgusyny ýigrenýän. Meniň üçin iň erbet bolan duýgy bu çekinmekden gorkmak. Öz karýeramyň başynda men bu duýgyny bildim. Ýöne haçanda men özüm güýçlenip ýeňinemde, meniň ähli işim gowy aňsat geçdi. Hiç wagt gizlenmäň, özüňizi eliňize alyň we özüňize bolan ynamy gazanyň. Öz gorkyňyz bilen göreşiň, gylyç bilen olary ýok ediň. Siz gorkak däl ahyr. Hiç haçan özüňe baha berme. Bilýäňizmi, bizde şeýle mentalitet bar. Başgalaryň ukybyny almaly we baha bermeli. Edil şol wagtda öz ukybyňa kembaha garaýaň. Hiç wagt hormat tagtynda başga adamlary biynjalyk etmäň. Sebäbi, siz soňra özüňizi ähmiýetsiz adam ýaly görersiňiz. Beýle akyllym däl we üstünliklem. Siz hökman özüňize sorag bermeli, Näme üçin ol hormat tagtynda men däl? Eýsem-de kimdir biri şoňa mynasypmy? Siziň özüňize görä oňatmy we üstünliklimi? Hemişe maksada okgunlykly boluň. Ýadyňyzda saklaň, haçanda siz öz maksatlaryňyza üns bereňizde, beýleki zatlary ýok etmeli, ony aradan aýyrmaly. Eger-de siz öz ünsüňizi bir wagtda birnäçe wezipä dargatsaňyz, onda mundan hiç hili peýda çykmaz. Siz ýöne öz üstünlige ýetmeli mümkinçilikleriňizi ýitirýäňiz. Ine şulam millionlarça adamyň şowsuzlygynyň sebebi. Eger siz öz ünsüňizi yzygiderli jemläp, ähli güýjüňizi esasy maksadyňyza gönükdirseňiz, siz tiz wagtda üstünlikli bolarsyňyz. Haçanda kimdir biri saňa siz bu derejä ýetip bilmersiňiz ýa-da bularyň barysy siziň güýjüňizde däl diýip aýtsa, onda oňa ynanmaň. Bu adamy derrew özüň söhbetdeşlik edýän adamlaryň hataryndan çykaryň. Näme üçin siz üstünlik gazanjak bolaňyza üstüňizden gülenlere mätäç? Ýadyňyzda saklaň. Her kim özüçe baha berýär. Eger başgalar muny etmegi başarmasa, bu hiç wagt hem siziň muny edip bilmejegiňizi aňlatmaýar. Soňuna çenli gidiň! Meniň pikirimçe, men beýleki adamlardan esasy tapawutlanýan ýerim, hiç wagt pyýada ýörelgede ölmekden gorkmaýandygymda diýip pikir etýän. Bilmedim, belkem siz menden akyllysyňyz. Menden has beter zehinlisiňiz. Hemme zat bolup biler. Ýöne eger biz pyýada ýörelgesine çykyp, biri-birimiz bilen bäsleşip başlaýsak, ýa siz ýadarsyňyz we ýoldan çykarsyňyz, ýa bolmasa men pyýada ýörelgesinde ölerin. Hemme zat ýönekeý. Meniň düşünjämde çylşyrymly zat ýok. Meniň üçin düşünje iň esasy we iň möhümdir. Düşüniň, millionlarça adamlar öz maksatlaryna ýetmejegini, sebäbi diýeňde basym ellerini goýberýär. we basym boýun gaçyrýar. A meniň boýun gaçyramok we meňki başa barýar. Düşüniň, başarnyklaryň we zehinleriň arasyndaky tapawut köplenç bir zada ýetmäge çalyşýan köp adamlar tarapyndan duýulmaýar. Söýmegi we bagyşlamagy başaryň. Siziň durmuşyňyzda nämedir bir zadyň bolmazlygyny isleseňiz, hemişe adamlary bagyşlaň we öňe hereket ediň. Elmydama diňe bir zady biliň, sizi yzygiderli tankytlaýan adamlar bu iň köp söýgä mätäç adamlardyr. Ýigrenç elmydama ýigrenç döredýär, söýgi elmydama söýgi döredýär. Durmuşyň gazyny basyň-da, öňe gidiň. Haçanda siz başgalaryň ters pikirleri bilen gabatlaşaňyzda, hiç wagt ters pikirleri siziň pikiriňizi çözmegine we ýüregiňizi agyrtmagyna ýol bermäň. Mundan beýikde boluň. Adama zehin ol doglanda berilýär, a başarny bolsa ömrüň dowamynda gazanylýar. Biz seniň bu wideony soňuna çenli göreniňize örän bil baglaýas. Bu durmuş sapaklary size ýagşylyk eder. Bu maslahatlary ulanmaga başla we eýýäm ertirki güne nähili peýda etjegini görersiň. Eger-de bu wideo göwnüňize ýaran bolsa, kanalymyza ýazylyň, teswir galdyryň, jaňjagaz açyň. Ýene görüşýänçä, sag boluň!